Ur sell war lizher-kelaouiñ Splann! gant Caroline Trouillet. Ur bleso vez e kroget gant ur fed de roing neventio splan dre he liher kelaouañ adre ur radio e radio boa ar un dro hag ur radio yub arall hag skign penaos ur un eskemm-mañ E bronneg hag e galleg a oa niz bet e kompagnun ervat Juliette Cabasso-Roger a bromañ, niz oni a c'houde un nebeudat mizieu gant Caroline Trouillet zo kazetennerez a oa ha kenurzhierez ur media enklask. Caroline Urueroar, nizoni uh, staliad e, e Rostren, e studio RKB aved enroleng liher kelaouenk splan mat un traoù genoc'h. Ma trenoa, oui, a bloez mata. Boya ble amator ave, mon eur a feson, kabidan, a chetu juste roal ur ble neuve, i commence Petra eo sentimant Caroline a-zivout yec'hed splann Penaos splann, da dud. Mat o voir, komañs a ra mat-tre ar bloavezh gant nerzh ha galon, kar ar skoazell vras mam bet e-pad ar c'houlsad uh, dastum a ran. Brokus e bed un dud. Ya, gant toch de kant hanter-kant mil euro bet dastumet. Nezen, ya, ni zo laouen ha trugarekaat. Hag ur chouez. Jen dit.
Ha ze laka ac'hanomp uh, da gas da benn en klaskoù brao e dov il uh, c'hwar war unchen, c'hoaz. Mm. Evit uh, bleada. Ar rogn a ra kalon neveu a bout gouiet distumen a dut. Da vil pemp ar Nugent a zo achi met ur sapre blead e bed a bet a bet splen ur seurt prant a dev compliquet euh, processeù, processeù klasket de vout kaset, euh, en despet d'ur fait de e ma be gouniet un trao pe war i ma be de en ur mod i ma splan tremenet de biou pe gurwe a fer yaou justice, fin trao el se a oza durieu, ben ur sort i eus bet komzet fall a-ziar a-ziar redak, a-ziar skipailhad Splan, a-ziar kazetennerez ha kazetenerion Splan, getud zo a deu ave mem livet gevier, a-ziar ur labour vez kaset genoc'h, a-ziar ou intereseu, a-ziar ou feuson de labourat, ur metod, enfin ur boch a traoù zo bet quoi. Penaos peus bevet pe peus nem denez ag un traoù, Caroline? Um, yeah, skipailhat quoi.
Um,
Ya, ya, bet. Ma sen euh, euh, Cedro pez euh, c'hoarveze, c'hall ar c'hoarvezet euh, euh, pa vez kresket ur media, ha, ha se zo pez un- un- un- deus lâret deomp an avokat euh, Claire euh, ivez. Euh, Ya, biz zo Hier bet zo heuliet get, kustumet d'an dra-se gant Mm. ar media OL. Um, me er memes koulz, er memes koulz euh, Ni ar santimant da vez kresket muioc'h ha muioc'h brud-splann, ar brud-vat quoi, gant brud ar media serius hag goude pezh zo bet laeret gant Maël de Callon, president ar departamant Penn-ar-Bed, he laret splann zo n'eo ket Ar media dizalc'h, met ur blog d'extrême droite, yeah, setu. D'extrême gauche, hein D'extrême gauche, blog d'extrême gauche. Um, ja, ba pouezus important eo uh, um, lâret a adlâret a adlâret uh, just ni ni ar labour gazeten uh, gazetennerien a, a, ar muian possible. Um,

liammet gant Mediawell pe tud elle gant ur skell broadel. Mm. neuzen, ya, mais pa vez duellet ur skoaz el bras hag zo bet rastelet gant Splon, bon, se ra nerz, se ra vat, se ra nerz,

Besplan. Ya, man, hini zo en uh, ur prantad kabali evit an dilennek goute tiker ha poenek en derc'hel gant an droiad. Ah ya.
Ha pi ve Nazim Yenye neuze?
Setu dres ar goulen m'am bet ivez e splann. Bet on bet e Brecht komzet mam gotan a quand tu el, a diskleriñ a ra stourm a-enep un disurantez, mm -hmm. en sécurité. Avait fait au cangrenain ar karterioù priorek, kartier prioritaire, e ker ar c'hul heol evel pontanezen pe kerourien. Emañ war ar renk en dilennadegoù kêr e Brest. Embann a ra war e kontoù Facebook bout a-enep an ancivisme digeodegres e brezhoneg, ar felezias un arellerezh distruj-lec'hioù a vue stroll. Evitañ e red kastizañ krenn dud a ra traoù mezlezenn a rein armoù da bolis en ti-kêr. Embann a ra e draoù war e gont Facebook ar mesaer, soñjeta enora ar mesaer Le Berger. Mhm. Un agenda mediatek zo getañ, mont a ra er karterioù poblek d'en em filmañ evit diskouez ennañ e-unan pe gant tudell videoioù a den bepred d'ar memes tra. Istorioù first, trist, annezidi reuzidi taget gant tud delankañ. Ar un dro ne vir ket da voger an dra-se. Nann enora, met n'eus netra war ar c'hevredigezhioù, ar c'hrezennoù a ra traoù gant an dud er karterioù poblek bemdez, an dud dilabourat war raktresoù awenus. Un tammig karikatural an dudenn hemp diskouez da vout ur seurt justiser tadelour. E daoviltri war Hudgen oa bet ambrouget gantañ Vincent Lapierre e karter Pont-an-Ezen. Levezoner deus an studioù pellañ he heñs kroget gantañ e vicher asambles gant Alain Soral. Traoù all n'eus graet gant tudennoù an tudioù pellañ war internet. Muioc'h zo de lenn meus ut vat ma fotor chil, ma fotor euh, bout doré orpen ba tcher tui ar lec'hienn splan, splan.org. Dam da chomi breust e kompagnon ervat Caroline Trouillet, euh, kenurzhierez ha kazetennerez ur media enklask Splan, bet douere keutañ un tameu dastumet aveit dor e liher kelaouenn Splan. Dam de grogen get ur strollatud o deus stag de re oe dirak un davarn kafe de la plage. Broad e lour e Brecht, setu ar pezh bet huchet gotin. Taget deus ur bern tudenn ur mod feulz-bras. Tavarn ar c'hafe de la plage zo anavet evit bout enep-faskour. Ha daoust hag e ouier piv eo an dageurion eus Nav den suspet a zo bet arzet ha dalc'het dindan evezh d'ar c'hwezek a viz kerzu evel m'eo bet embannet gant un telegramm. Un dra boutin zo kenetrezo. Izili int deus ar strolladig houliganed seksion Ouest e vodañ lod deus supporterien klub mell-droad ar stad Brestois, deus un ti-div pellañ feuls-emaint. A-dreñv d'an dagadenn-se zo kaoz deus ur strollad èl Talion Brest he anv. E vout frammet eo ar strollad-mañ e Brest. Ha muioc'h a c'hellomp kontañ deoc'h en un embann gant Street Press. M'emañ zo lenn hiroc'h àr o lec'hienn Caroline Splann Peutz-Org. Ha kablus eo bet anavet daou saver chatal a vez bout bet saotret ur stêr Tromorgan e-pad un an da vil daouarn ugent. Hag en o zouez e kaver inoñ ha brasañ desaveurion vor Bro-Frañs. Sec'h àr nugent mil penn-moc'h Kilevardon-ar-Blez, ur seurt. Otelloù, kastiz gant gourzhez zo bet divizet roiñ gant lez-varn Brest. Anavezet eo gantañ ur gaol ekologel. A-benn nav a viz C'hwevrer e vo goudiet piment neus koustet ar saotradur-se. Ha traoù brav a c'hoarvez ur seurt àr ar maezioù euv hag er, er per ur c'heller lenn euv GAV Geusplan hag eüruzamant neus traoù brav a c'hoarvez euv el obererezhioù ur strollad drag queens Les Joyaux de l'Arrée ha dizo dib lakaet ar ruil en ur pennad embannet gant Street Press. Ya, Enora, lakaat a ran ar sevenadur drag da vout en ur mod poblek ha digor d'an holl. Mont a di da ti a-benn sevel liamaoù etre ar rumadaoù e pal an abadenn. Boan zo len hiror n'eus un ar lier kelaouenn splendre veil, pe mandet euh, ar Street Press. Euh, Ha neuze, euh, dam pelloc'h, idan gwask uerkan labourer douar deiz de manifestang d'un heunek aviz un arbenn eus en ur mis paset e chateaubourg e ben nullet sinadur er ur saj brastres terkan ha meran un deur e il a duilen. Ha enep grons un teuliad mañien dut-se, euh, peus e pal ur saj gwarezang deur diazad ur ster gwilen laret am chiror, Caroline. Ya, berzhiañ implij produioù herbicide maiz en takadoù bresk, da lavaret eo, ouzhpenn an dregont eus an diazad dourier e an dalc'h brasañ. Ul lizher a zo bet kaset d'ar prefed gant pennoù bras an agroindustriezh. Embann a reont e vijent prest da gas an teuliad-mañ dirak ar justis, abalamour ma 'z eur skoilh bras-meurbet evito. Hag evit achim get ur rubrikenn dastumet evit dor, dam de goñs hag ur roch blanch, ur roc'h guen e Douarnenez. Ur pennad zo bet embannet ar Basta hag ur gounta penaos e faot d'un departamant adprenañ ur lec'h a zo impliet que degadoù e dud. Ya, e miz Even e vez anoñset ur vont ouzh enchère da lâret eo ur gwerz diouzh ar c'hresk deus al lec'h-mañ. Un hanter-kant den 'vevañ eno dija en ur mod automeret. Abaoe pemzek vlez e vez graet war-dro al lec'h gant ar gevredigezh Le Sens de la Vie, hep aotre na titl. Meur a savadur zo evit bevañ, kousket, labourat hag ober atelieroù a bep seurt. Ne faota ket d'an dud bout skarzhet. N'omp aozet int evit rachetal argant da bregnañ lec'h, Doc'h an mil euro deus kavet. Hmm, ur seurt.
Met ur per zo eus ur raktres gant departamant Penn-ar-Beut en deus budgeté de nat prenain de euh, un enter million euro, euh, et tu en hein, pemp kant mil euro, avec distrugen ur savadurieu avec adaouzang ur l'air. Ja, kinniget ran dar

Anizoni atav e kompagnonner Caroline Trouillet, euh, kenurzhierez ha kazetennerez euh, esplan. Euh, dame de gonz, un tamach bremañ hag euh, Nathan desevel-mor euh, avelvour, reus euzo war avelvour neus daouzek mil penn mor ennañ ende a hiriv. Ya, soñj peus enoch e miz Gouere daou vil daou-ugent m'omp kontet anor diwar-benn peseurt mod doe prefed Penn-ar-Bed rechat astenn an intant-se. Mhm. Gant ar strollad gevredigezhioù Stopont l'extension da Velvor oe bet nagennet en astenn-se. Gouln a ra hiri ur strollad da nullañ da vat ha da viken skrid-embann ar prefed. A gouez da berak vehe nullet ur skrid-embann-se? Ha al liamm zo etre ar riskloù yec'hedel war an traezhennoù, ar gwask, ar skullañ d'e gaou hanvoe els épondage. Setu ar pezh bet gwelet gant Anna Lezaou war kalite an dour en draezhenn tal-kichen, un aen peñfoul war gumun Landunve ivez. Neuzen, ur riskl zo e vefe dirummet reizhenn Landunved eus mat da zivastus er rankadur savet gant er Stad. Peduer e vezo tradurioù dalc'hmat warni hep ma vefe anavezet en orin anezhi. Hervé euh, a pez zo skrivet er pennad en ur pennad de Souez France. Ha se zo koaz eo bet douget klemm gant ar strollad Stopon l'extension. Ar klemm oa ar fed e vije bet lakaet en arvar buhez ar yec'hed en dud. Hmm. Met ne deu da achiv un aferioù barner e c'hellañs. Kaset en doe Philippe Bizien pam ezel hag ur strollad enebourion enebourezed dirak ar justis, ar zigare m'o doe ingalet traktaoù ar barkvatre hen penfoul e-pad un an 2000 euh, tri ar Nujanoe, eus un traktaoù enep astenni dachenn, vehe gwallvruderer revezon. Er gojenn da glemm Philippe biziañ oa bet meur a atersadur gweet gant kondisionoù limit-tre, hag un dra resis zo digustum en afer-mañ. Ha perzh doare-taer lec'hel euh, korrespondant local en Telegram er, er prosezerezh-mañ, le procès. Klevet eo bet un den-se ivez gant un archerien hag a drugarez dibennat oa bet anavezet ar re lakaet dindan un sell. Moñ Hervé euh, Elodie euh, Hertu, que zo bet euh, aterset gant Splann, a zo ezel nei eus Kuzul Broadel doaretarien lec'hel ar mediao, CNCLP. Mhm. E ber kanjou e tiskouez Splann pegen diazur e statut Douaretaerien lec'hel ar mediaoù. Hmm. Ya, da lâret eo statut ur c'her o c'horrespont d'an tête el bezañ meneget genoc'h tu chantek.

Hag un daol-grenn zo deus anvet da-ziar istoer ur mezieub. Dus un adlodennañ betek ar c'hleuzioù kompren mat gant Ines Leo an Holwenweiler. Daol-grenn a vo e ti ar c'hevredigezhioù e Rouen da 6 eur hanternoz. Hag e Bro Kemperle, skignet en un teulfilm Un monde enragé, le temps d'Angela Duval, ge Patrick Padro hag un diaporama sevenet ge Felix ha Nicole Le Garrec zo ar Orstern. Diwar-benn an adlodennañ ar bloavezhioù mil nav c'hant dek ha tri-ugent eo ar sinetabut a vo kaset da benn gant Pierre-Yves Bulto ha Nicole Le Garrec. Ha daoust hag e vo splann e festival Longardon d'ur blez-mañ Ibrecht Ya evit an daol-grenn. Difenn emrenerezh ar mediaoù gant Vincent ha Olivier Legrin, skrivagnerenn ha lever Sauver l'information de l'emprise des milliardaires. Hmm, ah oui, oui, oui, en zen, Caroline. Ya, mi vo, mi vo ikonzain gant Vincent Olivier Legrain diwar ban ar tem-se. Animet e vo euh, un abadenn gant euh, Julie, Julie Lolwe Geoffroy, zo euh, ezel deus Planui. Emgav neuzen de c'hwer ur met kart euh, goude mern er c'hoartz. Hag ur sapre troiad vo groet geus skipailhad splan ur zuhuniañ de mank, mi vo vid jueled ar ler breust, roeon, kemperle hag un orien, mi vo vid jueled e gin a deue. Ya, partout.
Ya, evit uh, forum sokialerel ar Morbihan, un daol-grun a vo diwar-benn Frankiz, emrenerez ha liesseurt da ar c'helaouiñ. Uh, adarre. Meur a ve diadizalc'h a zo, splann en o zouez, gant Raphaël Baldos, ah. auteur vechement. Stun arrivet di pen liher kelaouagn splan i kompagnouner Caroline Trouillet kazetennerez a kenurzierez ur media, ur media enklask a pegure e pen komañs ur ble de vil c'hwer an ujen dam de, de, de l'ardur Gereutch a-fet e teu ma karet. Ra ma vo deurac'h hor mediaioù urgons dizalc'h frank hag ur vont d'en-dro etik ha gonust evit rac'h anezhe a zifen ur duer de gelaouagn, ur bobl mestr hag un endro yac'h. Un dra bennak de ouzhpenn, Caroline Ba, memes mod memes mod evit ar en ora hag uh, bloavezh uh, leun a galon nerzh ha hag a espérance, car euh, car niveau affaire brasse anezhi, pas der bloavezh-mañ. A bloavezh-mata. Ble amator a Nous a mediaio vel splan ve arc'hantaouet get un dud genoc'h-mi marse chilaouerezed da chilaouerion. Talvou du-se kenderc'hel de assureng ur bet demokratel a ne droket istoer hor gevredidger d'ur scenario a liv gevier Tec'het da welet lec'hienn Splann ar internet evit adkaviñ rac'h ur labour kaset da benn e bronneg hag e galleg rac'h an enklasker hag ur pennadev a bep sort. Joie d'or Caroline. Joie da Noa.